Tri dim i ti anna, Shannon, Ethan. Um, do ddim yn gem tri dim, nag eith? Na, goedd, do di ddim. Uh, dwi'n meddwl ffrwcio gyd chwarae dda, da ni wedi creu, creu um, cyfleon eto. Ond um, mae'r un yn confo pan da ni um, wedi cael be, colli 2-0 yn Newtown uh, beth yn nos yn ôl. So, mae rhaid chdi gymryd chances yn y, yn y uwch yna Cymru yma. Um, enwedig against TNS, achos um, Mae yna rei timau mond yn ddigon lwcus i gael allan un neu ddau o chances da, ond i fod yn onest, dwi'n yn, dwi'n yn even cofio faint o chances gatho ni heno yma. Felly, uh, mae'n mae un o heina lle da ni, da ni jyst gorfod mwy clinical o blaen gol ac ella, dwi'n gwybod beth yw'r gair, ella bach o rush of blood pan da ni'n cyrraedd yna, um, bach mwy o composure. Ond um, na, to ar y performance wise, dod mae'r ogia di, di performio dda heno, dwi'n meddwl, di creu lot o chances a wedyn gyda ni dipyn amser off o'n i riflectio nôl ar y gêm a wedyn edrych ymlaen i gêm Conor Sgîn nesa. Ie, yeah, mae'n reis, mae'n peth bositif. Um, dwi'n meddwl bod, bod ni wedi creu gymaint o um, cyfleon, Nathan, um, ni siarad efo Sean gyna, lle rhan mwyaf tîmau lle yn creu un, mm -hmm. neu ddim byd, dweud, oedd chdi'n deud. So mae hynna, mae rhaid i ni gymryd y positif allan o'r gem yna, reit? Yndi mae, o, ac nes i clywed um, rheolwr TNS yn dweud yn ddiwedd, dwi'n meddwl os ydych chi heb gyro'r gem yna, felly mae hynna'n t'o'r yy ma' hynna'n pershwmedig mewn ffor achos ma' yy os ma' rywun fatha t'o' rywun sy very high highly yym Highly regarded yndi? yn Yndi mae. yn Tee En Ess yn deud rwbeth fel 'a am Ie. am Caernarfon ond wedyn t'o' ar diwedd y dydd ma' pobol mynd i sbio ar y sgorlines three nil Tee En Ess ma'n ma' nw'n me'wl bod o'n one sided game ond t'o' i pawb odd yma heno a gnawn ni weld ar y highlight it o odd o ddim fel efo'r chances 'da ni wedi creu ac um, jyst fatha ni'n dweud yna, da ni jyst gorau cymryd positives o bob un gêm ac um, symud ymlaen. Wyt ti'n meddwl, um, mae ti'n nes ti cyrra'r lig ers ych dwi'n faint o blynyddoedd, wyt ti'n meddwl, be, be, be ti'n meddwl di'r gwahaniaeth rhwng nhw a'r tîm eraill? Um, dwi'n meddwl, uh, beth sy'n ei dweud Da ni'n gweld bod nhw'n proffesiynol dydan? Ie, yeah, ie, yeah, mae hynna'n obviously yn masif o positif achos mae'n nhw sy'n um, llawn amser. Felly, da ni yn Morocco i gyd yn gweithio trwy dydd. Da ni'n cael be, awr a hanner, dwy awr y nos. Yeah. Um, unwaith rhan fwy amser dwywaith yr wsos. Lle maen nhw'n cael 3-4 awr yeah. bob dydd os maen nhw eisiau, cos yeah. dyna di yeah. job nhw. Um, felly, dwi'n meddwl y peth peth sy'n y gwahaniaeth o'n i'n gallu gwachod yr ochr iddi oedd um, y symudiadau oedd gan nhw off y pel. Um, oedd y 2 cm oedd gan nhw oedd un yn dyren oedd yn gael oedd yn rhedeg 30 at yn ôl. oedd y llall yn mynd yn syth wedyn, oedd yn just yn just syth off y training ground, gallu dweud, maen nhw'n cael ei drilio efo fo, a wedyn lle gan ni y tîm ma sydd yn part time, illa plan A, plan B, maen nhw fo bob un plan yn yr alphabet, dwi'n meddwl, efo faint o, o formations a faint o symudiadau maen nhw'n neud yn y gêm, ac um, so hynna di peth off yn y gynnar. On another day, a ella os o'n i heb di chwarae TNS yna, fe chances yn mynd i greu, so yeah. bod y chwalfa, dwi'n meddwl. Ie, yn union.
Um, be fydd y plan lan am y deg diwrnod nesaf, ti'n meddwl? Um, fel tîm, da ni off fan tan dydd iau, dwi'n meddwl. Okay, um, treinio nos iau nesaf fan, um, a wedyn treinio bore dy sadwn, a wedyn gêm yn Conisgi, felly um, pawb yn neud um, stwff i hynna'n um, ella dim dros y penwythnos, ella dy llun a dim awth, a wedyn um, barod i mynd ymlaen a gweithio'n galad yn training dydd nesaf. A jyst i rapio pethau fyny ynde, um, pedwar gem i fewn, sut ti'n meddwl da ni wedi gwneud? Um, yn da, da ni'n, dwi'n meddwl da ni'n dal yn tir, oedd maen nhw'n dweud, dwi'n meddwl. Um, yn di, dydw yn gret colli gemau, um, yn enwedig 2-0 a 3-0. Um, felly, da ni'n gorau diffendio well illa, um, stopio'r cyfleoedd mae dod iddyn nhw. Ond wedyn ar y llaw arall, da ni'n just gorau fod mwy clinical. Ond um, to, da ni wedi chwarae TNS Da ni wedi chwarae Cardiff Met a da ni wedi chwarae um, Kevin Droids lle oedden nhw'n Ewrop dechrau tymor hefyd. Felly, so, da ni wedi cael tuff start, ond mae bob gem yn tuff yn ei ffordd gwahanol. Felly, rhaid ni just um, fod yn prepared am y challenge uh, week in, week out, achos mae bob yn gem yn, yn challenge yn y league yma. Gret.
Diolch yn fawr chdi.
Ti'n enjoy dy um, wsos off fan? Ie, yeah, diolch o'r bol.
Diolch chdi.